eh tatana dirocker ya mi vi rhongo ngopfu leswi mi nga swi endla so from analyzer music wa wa wa nqabza mi nga mi ya vulavula na yona mara mi right ngopfu ku ya hi podcast hi mhaka ku ri ka podcast as a content manager a yi zondi a yi hleli mi va kha mi endla ntirho wa n'wina mi fika mi vula timhaka pha leswi mi ti vondzaka xiswona mm. so hi ku tivana ka n'wina loko ku ri mi va lava ku lunghisa vuxaka ni mi lava ku tsakisana va lava ku masajana ni um a va yi va swi endla ku halaya loko ku ri va lava ku ta hi ku masaja laha va nga ha ti na ntiyiso ni eh. a va tshiki segment leyi a hi nga yi namba hi ngata hi vata hi pfala yi nga yi nga ha hleli yi nga ha hleli mina ku se ta na mina nga byo byo voyemela tlhelo rin'we and and xin'wana i think swi i problem loko dina na munhu a nga emotional ku fana n'wansati munhu a nga vi emotional so now johannes na yena hi un'wana wa vanhu lava nga kumaniki swona na magegexi xana ka sentence leyi

Kasi ra vumune ra vhiki na vhiki, hi mi khomele mbulavulo wa leti na letiya. Hi ya emahlweni hi dyondzisa, hi hlohlotela no hlayisa ndzhavuko wa Xitsonga xerhu. Twanani la, Sonta rin'wana na rin'wana ra vumbirhi en'hwetini hi ku ya hi vhiki, hi ku phamela swakudya swa tindleve evunangeni hi mbulavulo wa tiqambhi terhu na eximoyeni hi pfuxelela vupfumeri ni mbulavulo. Seketela, rhandza u tlhela u avelana na van'wana ntsena eka Xangani Gang Podcast Network. Ahee, ahee. Leyi i Xangani Gang. La hi hlela hinkwaswo leswi rhumerisaka Gaza, vumenemene, vunanga naswona hi tlangela ku humelela lokunkulu na lokuntsongo. Hikuva hinkwerhu hi le ku tlakuseni ka ririmi na ndhavuko wa Xitsonga. Leyi

hi le ka history or switswini mi switswini a ni tshembi ku va switswini vanhu lavo a va swi twanga a ni tshembi a va swi twangi i weekend yin'wana ya dangerous i weekend yin'wana ya dangerous ngopfu ku na swo tala swi nga humelela ngopfu la vhikini ne mm. mara hi namuntlha ntsena swi rhaba swilo leswi swi nga humelela ndhaku ku ri ka gaza loko u tima data ni 24 hours u nga twa nga ri u salele eh, ndhaku hi 15 eh, eh, days 15 wa masiku why ndzi tshe ni vuyeli mayikini a ni nga swi laphe mi ku vuye mayikini a ti vuye hi mara leswi ti vuyisaka swona dilulamisami vuya ni swi twa ku mfambi vuya mi la ku veka xo veka na ku veka rito mm. mhaka ya kwala ku fambeni ka vhiki hi ka hi nga riva leswaku swi nga endleka nuna wa wena ni namuntlha a pfuka ri na n'wanuna kuloni a hotela leswi swi ta va swa gaza ni swa hlamba u nga za ku swi hlamba ku tlana n'winyi wa jende bo so swi endleka va baseke nuna wa wena daku na famba pfuka hotela ku yini a hlanganisa hi malebvu a ni a ni makeup i ri Makeup daka u- nyana i ri daka ri phela daka, u- ri fambisa u fale malebvu malebvu. lamoya u kuma ku hala se mapfuka u kuma ku eh, i xibongo xi nga kwala tlhelo ka mina wo kuma na pundu kambe Kambe hefemulelana. kambe hefemulelana hi tibizi ro, "Hey, hey, hey, hey." heyi se xana ku humelele yini na a ku ri na Event leyi ri kona ya birthday ya Magegexi. Gegexi ni vula mani la longer yena Gagaxi. Laha ku na ti artist ta ku hambanahambana ne. Se hina loko tolo a ha tshamini a ha tshamini hi ku ni swi vona ku ri hayi nga ri ku na ndyangu wun'wanyani ne u nga u nga u nga hlongoriwa ku nghena le ka re se mara mhaka ne yi sungula ku ta yi sungula laha ivi ni tlhela ni tlhelela nyana ndzhaku ne xiyaye leya hisa leyi mhaka leya hisa leyi um makhazi u va kombisa timhaka ta leswaku mo ni landza post ya kona hi ku yi hlaya kasi ku rhangi ku posta makhazi la yi nga rhanga yi sungula ku nyovheka kona ememe eh, ni twa nga ri yi sunguli kwalako kwalani nga hi vo kona kasi yi sungule ku nyovheka ka ma- ka ka makhadzi ka mhani makhadzi ni yi kume ya ku three minutes loko a yi posta makhadzi Mm. hahani e makhadzi makhadzi lowa munhu wa blisbol a ni makhadzi hi xivenda yahani e vona ha va ku we heading ene nhlayo leswi va nga tsaya swona ni Mm. we heading to mpumalanga thank you propaganda for hosting us leswi a swi ti kombisa leswaku ri a ku ri ndyangu mm. ku na va rhangi va ya propaganda eh, hi xindyangu hi ndyangu eh. eh. for, well, thank you propaganda for hosting us and thank you kara mm. for bad treatment and disrespect you showed us today at the gate eh. leswaku loko se hi hlayela swi vula leswaku vamakhadzi va suki propaganda va ya kwini a kara tanihileswi a va ri kona kwini

mm, mayitwa ne nayitwa se ti 24 yini one woman show eh ya komba va tlhele va tlhelele apulukwana apulukwana se la swi kombisaka leswaku loko makhadzi a fika laya mm. swi vula ku ri magegexi a xi byeli tibonsara ku ndyangu lowu a ni wu lavi lowa ndyangu wa makhadzi na bliss boy mm. a ni wu lavi wu nghena ka event ya mina A hi mhaka ya post leyi nga postiwa before event ha ta ko laha hlaya bibele so hi ti-18 ta may magegexi u tsale mhaka ya leswaku ri a posta picture leya ya post ya yena eh, eh. a ku swi nga endlaka vanharhu hi nga thousand na vona eh. hi ti-18 ta may mini ku ri already a swi planiwini ku lava hi ti-31 ta may ku nga tolo Eh, mara swi- post yi tsala hi ti 18, 18 eh. ku ri hi nge thousand na na vona vona hi ti 30 lava nga ka line up leyi and hi pele se ve ya kuma ku tolo Mm. mablis xi tsala timhaka ta ku a xi nge he fiki hi ku a xi hakeriwangi Mm, black myth mm. eh a ni black myth i xioxanyama xa xa bliss boy a va ku na yena a tsala ku na yena u ta va a nga ri kona se ivi makhadzi yena o fika a tsala ku a va treatiwanga kahle lero makhadzi maybe ya ti byeli ku yini u ta fika a performa ma vona mm. loko a vona sweswo mm. ivi magegexe a tsala post ya ku why swilungu leswi nga le ku hahaheni why bliz boy u tsale xilungu why swi nga va ngi kona last year loko ni va hakeli mara va nga fiki kwini a ka event mavona eh, eh. se kuza ni ku i black myth xo xa nyama ni because mm. black myth u amukela xigazeni loko hi landzelela bliss boy karhi loyi a ba mi swona mise luya ne mm. karhi la ba swona so so now so now magege xa tlhela timhaka ta leswaku ri why a va nga tsalangi apology leya khale mm. masweswi va ta ta tsala ku vona va kona a va ta va nga ri kona and stuff mm. manduzisi mm. se la yi nga suka kona kwalaya se a ni swi tivi ku loko makhadla za a ku a yini a ku va tirhisa vumunhu ku ri ntani a phefama hi ku va vula leswaku mali a va nga nyikiwangi ku za va nga tangi hi xindyangu e-e wun'wana n'wi wa vulavula swa yena sweswiwani oh. makhadza a nga vulangi nchumu hi ku a nga nyikiwangi or kanjani mara sweswi ti komba nga ri loko mablis a va twa ku tsaka mm. a tsala leswaku a va nge heyi mm. vooga manajeri lama a ku ri mona tibounsara mm. to fika loko ti va vona tiku lowu ndyangu va ti a wu laveki ma vona hileswo ene ni xo hi tsundzuka loko manager philani yi lwa na inani na sintiya mafenya yi tsali straight yi ku site ya mafenya loko no n'wi vona a ri a gaza kitchen ni ta n'wi tsema hi banga eish se na vona lava se ku va byela ku lwa ndyangu ne a wu tsemiwa ku vona eh yani swi twa ku ku tikela ah. so mara lexi ni xi ni xi hlelaku ne mm. timhaka to va kumeka va nga hakeriwangi a hi mhaka yo last year a va nga yangi mara ena a va hakeriwa a va hakeriwini maybe ngwenyete a ya hi laha Me i sa lava ku va i sa lava last year va ni disappointini a va tangi ni nge va hakeli va nga fikangi yi kona post a nga tsala u te o ka nga swi lava okay eh, tonani tonani tonani hi voni hi ndliyeni mara leswi khosa hi ringeta ku vula swona i ku last year yi va hakeli va ngani eh se this year na la ku gembula va fa va nga tlherisangi eh so se vo va rivele ni nga ri sure nga kuma ku mali i da na loko mali yi tlhelini ne mm. swi fana na mina hi maxava sweswi ni ku vitana ku um tata tata or ni ku ni xaviseli homu ni ku nyika mali ne hi ku ni na tlangu this year ni ku ni xaviseli homu ni ku gaya mali mm. u nga tisi homu tlangu wu humelela wu hindza ne mm. ni gungula mehe ku misala ni n'wi gaye mali a ni nga ni nyiki homu vanhu va dlaya hi ndlala ku nga ku nga tihomu ivi a hi tivi ku mali yi tlherini ya homu or a yi tlhelangi na ivi this year futhi ni va na ntlangu futhi ni tlhela ni ku he maxava okay swa last year swi nga endla hi swi tshika mara this year hi mhaka ku or hi nga hi nga vulavuli ni ku this year kumbe hi mhaka ku A a ni a ni a last year a wu a a a wu na a wu a wu tisanga homu ni nge ku hakeli before u tisa homu u fanele u tisa homu then ni ta ku hakela so leswiya swo ka swi nga hakelanangi swi verified swi swi verified ku a ni va vulavuli hi swo tolo oh so a xi na last year u vulavule hi swo gaga xi ku ni va hakelini a va fikangi a swi vula xitokofela xexo xi fa xi ivi va tlhela va huma va humesa apology ne yo a va va tsalini ku why va nga fikangi last year a hi sure mara mara- mali a va vuyisanga and sure ti-chance ti le henhla ngo u ta ku mali swi endlanga u nga vuyisanga ani sure hikuva mara tivana ku still va hambi u nga- tirha hambi u ngopfu nga vuyisangi ne swi vula ku loko no ndla tlangu this year ni nge ku gaya mali hi mhaku last year swin'we. ni ku gayi u nga u gaye u nga fiki se na wena tisa xitlaku- xitokofela mahala mara loko ku ve um resinio ni nga fikanga a yi ri valid ke a swi And mali- and the- sweswo- and the lamile mali- Hayi. mali- mali Eh, yi but- vuyisiwile Hi maxava- Hi ma huma yi business. fikanga xikulu ku huma yi fikanga

ma fanekela mi mi hakela swilo leswiya mara hi ku tiva ku ni munhu wa ku ni tshama ku ri na minkosi kaya kumbe ni tshama ku na swin'wana swin'wana kumbe na swi vona ku ha dirhoko yi ta lovo nga ri khale ku yo sala hi makatla ah, tsena ne ivi ni ku hayi ni ta yi kuma homu leyi eh, ma swi vona eh. hi yimelela mani hi yimela ku dirhoko yi hi siya ivi hi ta yi tela homu mm, eh. se n'wi mi nga tlhela mi ku vula ku ah, mali ke ku ri ni mi nyikini a mi vuyisangi liya because mina ni believer ku ri maybe na loko ku ri va vuyisini mm. ko tala ti-artist mm. ti tlhela ti ku bye straight ku fifty percent a yi vuyisi a yi vuyisi mm, ta ku nga ku ri fana leyi n'wana mari fifty percent a yi nge vuyisi oh. so ivi mi kuma ku hi ku fifty percent a yi vuyangi that time ku hayi no it's fine phela nkarhi luwa a ku nga ri problem ya mina mhaka ku fanele ya ya ta na manyikosi na jiwa ya ku mm. ni fikini no kuma vanhu va nga ri kona ivi mara huku na ku kolota mavona ni fikini ivi munhu a ku u lava refund ya yini ni fikini eyi mazwani ha swo twala e tata manyikosi ni vula ni nga titwi nyingi va kwala hi nga ka yoyo building va ni tata manyikosi so so swa hambana mazwani e swa hambana lava swi nga ni ta kuma ku refund eh. va endlini a va vuyisangi hi lilima ku ri hundred percent kumbe va be ba hakela hundred percent hinkwayo so mara ka tiphoso kha ti hahaha tolo ni haha ni ni vula makhadzi a yi va yi ri busy na ku ya ya hlamula ka post yin'wana na yin'wana before that ne mm. eh mawa va la swa tolo eh okay ngeka swa tolo ni ta fika swa namuntlha kumele swin'wana namuntlha futhi okay se se sikhanyisa bangwana

makhadzi endlini a hakeliwini yena mm, a hakeriwini now you want to act bossy by delaying us to other gigs but don't forget mm. makhadzi munhu wamani wa bliss boy mm. meaning ku bliss boy na black meat swiloko a va nga ta performa mara va ri kona movhini luwani why because a ni u famba na munhu wa yena bliss boy mm. swi verifyiwini swileswi ku i munhu na munhu hina hi taka leswi vona va vulaka swona kwalawani vo va vulini ku i munhu na munhu e vona va vulini ku hayi i munhu wa mina lowani unless loko ku ri vo titsakisa hi ku na ku tsakisana miri ntsena a munhu wa wena mara dayi ta ta ni tsakisa oswa mm. one of the good days i wish he must stop exploiting artist ma vona leswi endla sine mm. se yi na swin'wana leyiwani Eh, yaleyo yaleyo na tin'wanyana a ya ha weli ka swa karhi na event and se na exploitation xikarhi now makhadzi hi yo hakeliwini and i believe ku makhadzi na gagaxa a vanhu va tshamaka va rhambana rhambana tigigini mm. and swi lava now swi nga endlaka makhadzi swi lava ku i mouth piece ya mani mm. ya blizboy because blizboy na black music vona va tshamaka va ri abudilini bya mani bya magegexi mm. meaning ku vona severi va exploitiwa or I ma- okay i mani wa ka gaza a tshamaka na makhadza a vulavulaka na yena a ta nga ta vulavula hi ku wa exploiting heyi a ni ta vula mavito mara wa artist eh Ah, because now sekele leyi nga kona i j john hey. na bliss boy va vona va ri swin'we rini rini Eh. eh, black myth vo vcat ya hi vo hi nga va vona va ri swin'we na na So- vomakhadzi e na vomakhadzi Eh. so now

Ey, se yi vulavulela xichava eh, eh, hala ha ni se vulavula xichava la se xichava Johannes lexiwani kumbe i mbombi na Hey, Johannes J. John. Eric Mbomo, Blitz Boy. Thomas Mkhabele, i, i Black Myth. Yeah. so, yo i know sentence liya tsena ni. eh Ene ku na swin'wana hi khosa ni. Loko munhu a ho i i mani. munhu loyi a va tshamaka na maybe kateko ke mm. a fika vulavula something about changani gang mm. hi ve swi tiva ku swi humaka kateko sweswo eh. xihundla xexo xi humaka munhu ku ri na team leyi tshamaka na kateko exactly ivi ku ya vulavula hi xangani gang hi team liya team liya so now rin rin yi won j johannes mavona va la ni nga va hlaya mm. ende hinkwavo

dj jap a ku ri coordinator ya tolo mm. Mm. so loko va ri coordinator stage manager ne stage manager yeah. u mikarhi loko artist yi fikile va fa va byela wena ku hayi se u fikile mm. ve ri hinkwavo va va landzelelini ne hikwalaho loko ku fika ruza a ku ya va va n'wi teka nghena mm. metro ma vona mm. dj sizer hinkwavo va landza dj dj jap va hlamusela leswaku lwandra u nga ni wu vonangi leswi kombisaka swi ku ndyangu ku va tijemi va nga vonangi mm. swi vula ku mabawunsara leyi a ma ri busy na vona a ma ri busy na ndyangu se ndyangu wu hetele wu nghena or u nga nghenangi ndyangu a wu nghenangi se ma ha na va performangi eyi a va performangi va boheke ku tlhela va pho- va bohe ku tlhela va tlhe- va hakeriwile eyi a va performanga Eh. se ndyangu wa ka mbhombi a wu nghenangi ni ku ri na le kara a va wu twangi i ndyangu wa ka mbhombi Eh, bisa. na le kara ni a va ku thothangi ma yi vona Eh. so now swi tikomba nga ri masipala va vi life a ni ri kerekeni hi nkarhi wolowo hi leyi a ni la ku vulavula hi ku ni voni ni voni life Loko ni huma kerekeni ya loko ni huma kerekeni yi sungule yi ri movheni I think yi hetelele yi khata ku hi ta yi continue life leyiwani yi ku hi ta yi continue life leyiwani hi mhaka network ya heyi a yi kha yi boxaboxa swihundla swo karhi layani allegedly ka event yin'wana a yi ri kona Venda. rivele va yi vitana yini ndyangu wa ka Mbhombhi a wu yini mm. hi leswi nga hlamuseriwa hi hi masipala leswi ka life na na hlekani yi ku laya ka ndyangu lowuya ku fike miyisa un'wana allegedly mm. futhi hayi allegedly because life a yi ri kona lava nga hi vo va hi vonile um hi nomo wa masipala yi ku Ku fike muyisa un'wana um kasi muyisa loyi a nga ri u twanana hahani or a ku ri munhu wa hahani ivi loko a langusa muti a swi vona ku miyiza loyi a tikomba ku nga ri a nga va ku ri yena loyi a twananaku na hahani i manejara. Hi mhaka ku hi yena mirinyana. Manager ya Blitz Boy. Manager-a e. Okay. Hayi a ni lowu manager ta zahlata wu manager Philani. Ah. Or was Tapia. Ka muti lowuya. Okay e. Munhu la tikomba u nga ri u twanana na na hi miri a ku ri manager. I vi ku vula ka ka ka ka ka masipala yi ku a mbofuteriwa misa luya lera ro i ze a nga a nga boha na ti-bandage hi ku biwa beriwa hahani ivi swi swi tiveka ku case a yi pfuriwanga swi nge te yiniyiniyini hi ku ku fanele ku yi vulavula xi ndyangu ku vulavula xi ndyangu se case yi nga ri hetelela yi nga pfuriwanga i life leyi nga khomiwa hi. hi masipala namuntlha na hlekani um yi kha yi hlamusela timhaka teto tshani ni swi tiku timhaka leteto ti kuma ku masipala tlhe yi ku loko ku ri ku ve ri na kaneta a va comment kwala va ku na ni nga ti humesa ti-picture ta munhu a bohiwe hi ti-bandage hi leswi nga vulavuriwa laya. ha ka gaza loko ho tlela ne ti-picture lava so mara mara masipala hi byeko hi kombe ti-picture a- after af- after loko yi endli life masipala eh yi vula leswo tala bliz boy xi vuya xi tsala post yin'wanyana xi ku masipala- Namuntlha. namuntlha ya xi ku masipala mi nga vi Matiko. pers- masipala mi nga vi personal swa ku n'wina mi ni tivela ku fika kwini swi nghena kwini lani cause issue la i mhaka ya event and loko mi vulavula hi makhadzi hi ndlela liya hi byona vubiggest boss bya kona na eish that time loko vanhu va vulavula hi sati wa n'wina a mi cakunya nomu kwala grootman loko yi chayini yi chayini gone kanje so ku na confirmation laya gone kanje loko xo xo za xi ku loko va vulavula hi sati wa n'wina swi vula ku loko va vula a ya ya vulavula hi makhadzi i confirmation leyi hi lavaka ku ya i confirmation Oh, ya ku confirmation now leyi ni nga ni vulavula vu- hi nsati wa Leyi ni nga- mina ni nga vutisa yo ku Eh, swi- swa swi- confirmiwini na so ka leyi ya vavasati leyiwana ni ku ta dlayaniwa eh, ku ta gwazaniwa because Ta tlhavanwa munhu a to nga vulavula karhi. leswi swi lavaka swin'wana na swin'wanyani Eh, ma vona se ku na kasi munhu hayi khona. loko mi yi vona hi miyeleni a ni miyelangi laha ni le ku xaveni ka tinkavi kwala ti nga ta kuma ku swa botila ku endla swo ku endla ku ta gwazaniwa ku ta tlhavaniwa ma vona ku ta xupulaniwa phela ma vona xibubu ne i ah. nchumu wun'wana wu nga na power yin'wana ya ku cinca n'wanuna that's why hey cause na n'wana loko a rila n'wana eh. n'wana sata n'wi teka n'wi vekela la maveleni la eh, wa miyela laha se ni nga tshama kona hi le xivandleni xa getsemani xa kwetsima hi le xivandleni xo kwetsima teka n'wana n'wi vekela na mathangeni se i majini n'wanuna Ah, n'wina swilo swa mina ku swi twisise- la They've destroyed kings. la ku ta dlayaniwa la ku ta ku ta la ka gwazaniwa n'wansati ne mata mata la ku Eish, n'wina swilo swa mi twisise mona mi hlamuseta kale Eh. swi tsane na tihosi ta le bibeleni swilo leswi hawa vavasati vavasati vele veri davhida ku ri munhu un'wana a nga ha tsetseleli Mm. loko xiyisa xin'wana a nga ha ya xi kombela mati ne lexiya xo a fika xi ku nghena laha loko a ko xi a kombela mati ivi sati wa xisa xa a swi twa ku davhida va xi le ku tweni wa swi toka xi na tsetselela mm. ve ri a famba ve ri loko a xi vona a chika hancini a vimbirika so loko davhida xi fika xi vona n'wansati loyani mm. a ku ni kombe ku lona n'wina xihundleni loko a huma laha davhida xi kha xi ku yi tinjhovo ne a yi lunghisa tinjhovo masocha ma tshiki ma tshiki swibama veka hansi xi ku xi ku vavanuna a yi tlheleni a yi toleni hi ta n'wi kuma ne hi ta n'wi kuma power ya vumundzuku power ya vumbundlusi power ya vunakabansi power ya vudobori se laha lambisa loyi se a twa ku vava hi ku rila a sa valala hi makhadzi eish ende ku na post yin'wana nga tsala hi masipala yi hlamusa timhaka ta leswaku ri wena makhadzi yimanyana wena wo hlatsola mukumba hi vana leswi yi vulaka leswaku xana yi nga kha yi vula ku bliss boy u treatiwa as a maid na eish yi swi tivela kwihi what if bliss boy u yi a ya complaina ka masipala hi ku a ku a va ri na vudyelelana lebyinene nene Mm. since before ku fika hahani ya heyi laha masipala yi Lexi nga- ngetele lexi na nga na tisola n'wansati. ene masipala a tlhela timhaka ta leswaku hi yona yi nga empowera mani bliss boy a fika la nga kona yi ku mi ni vona ni mphora titlambi ta le kule mi ni tsema dinomo leti i masipala leyo hmm. me sweswi no fane ti languta titlambi ta ka dzumeri va tshinya vantshwa va manaja pattern vo xohola va tata na xikotikoti vo foxoloteka va king tsonga ni nga rivali sign free yi ri hi la ku dyela na vo tsena lavan'wana va ku huma kwihi na kwihi a yi ri ya va lavi se na loko u teki gig u hlekete ku na ti-future gig a seventeen wo rivala e a swi swi swi swi tikomba kahle leswaku ri masipala se yi karhele yi karhele hi va yisa laha hi va yisa laha va ya kahle kahle ni twa nga ri a hi karhala ntsena hi va yisa lava yi karhele hi vanhu va ka gaza ti-artist ta ka gaza letikulukumba cause loko yi ku yi valala hi vo tshinya wantshwa na wa xikoti mi xikotikoti a ni n'wi tivi na vo xikotikoti ko va king tsonga ni yi tiva kwala ka list yaleyo Eh, i tlanga. Yaleyo, tlanga hambi tshinya wantshwa tinsimu to tala ta ti-beef beef ta ta president mayingani Vanessa a ku tsala- a ku tsala- a ku Matinhle. tsala

tiko yi ba muli njhani so mm. eh masipala yi nga va yi karhele ti artist leti ti ti nga humi ni nga ku nga ku ku humelela or leti hi ti tivaka ni ku leti hi ti tivaka exigazini because loko ni langusine eh a ni kha ni vulavula na van'wana over the week hi hi timhaka ta ti-artist ta le xigazeni na matikhomelo na yini na yini mi ni kombisa ku wa vo xigazini ku na problem ya one va ri yini leswiwani ku hlangana ne ya a swi kona ku na swithin'wathin'wana swi nga kona a ku la ku hlanganiwa hlanganiwa kahle ku ku vulavulaniwa ku biha ni tlhe ni kombisa ku loko un'wani u ta ku magegeni. u nga ku ve ni kombeteriwini u kuma ku artist ya kwale a ngo hi n'wi kombeterile ni nga yi kombeta yena yi kombete ximanga mara se hi twa nga kombeteriwe yena se ka holoviwa manjheni ku banana hi switina ku lava ku tlhavana na hi tiokapi se exigazenga ku na problem yaleyo a ku a ku khomanangi ku na ku na event yin'wani a ni kha ni vulavula na wehe yo ma yo maxava ya makompo a ni te ku muzimi yi twa na se a yi za swi khomani ku penga. yeah. ti-artist tele ta, ta, ta mapedi ne mm. eh ti nga khomana swa mapela a venda madisa lama endla ku van rap ma khoma ni ku penga lama ya mandla tigigi ta mona problem he cause ma ta ku swi njhani mm. ka gaza swi so mm. ma swi kota ku pfuna munhu mu builda mm. loko a va a ri henhla se a va topic mm. a twa nga ri n'wina mapfu nchumu munhu a nga ha mi need and the value yes a nga ha yi need but munhu u fanekele a swi tsundzuka ku ri these people hi vona va nga ni endla yini mm. va nga ni phusha ku ni ta fika laha mm. ene va capable ku nga ku olova oh, vuya hansi vanhu lavaya ya because va ku tivela too much mavona ya so hi, hi, hi marito yalawo ne eh, a- a ku ri yona yi pfala mara ku suku yin'wanyani ya khalanga productions na hulu show na hulu hulu leyi nga vula leswaku khalanga production u fika a tlangisa nghoma yi va yi slow leswi nga endleka a leyi timbelu music loko hi ri north west Eh, eh, Loko oh, hi ri North yeah, West, yeah, yeah, na swi tsundzuka, na swi ngoma tsundzuka. loko kha yi ba yi Eh, ri slow slow. slow se yi- hulu yi ri hi leswi nga endliwa hi khalanga That's khalanga hi lava Eh. khalanga production lava vo mbala nceka la nhlokweni lava Eh, so mara mi mhaka leyi na twisaka a hi yona khalanga yi nga yo nghenelela swin'wana swin'wana ende hulu munhu wo complain a swi ta ni hlamarisa yi ritimelo music gigile ka yo hela hulu va nga complainanga ni mm. a swi ta swi nga heta endleka ne e yi hlamusete hulu na sina mpaka va kumana oh, nkarhi va ri kwalano okay e so a ni swi tivi ku why va fike va va veke khalanga production ku ku va ku ri yona dj ya yona a ku nga ri music wa khalangalor la hambi ku ri wa wona mara a ni munhu wa tana dj ya yena yo sb ya yena va kona dj jepa va kona vo vo this guy ve mani mi nga kuma ku ri ne laha eventeni munhu loyi a tlanga music a ku ri sin eh twanana ni ri sin eh khalanga production hi mhaka ku equipment hinkwayo rero because ni vula leswi ni vula ku twanana se- ma- Zilani, m- yi ha ha- zilani. ha ha ni- ha ha ni xongi yi hava dj ma ni twisisa Mm. Eh. Mm. se loko music wu ri wa mina ku ha munhu la nga ta khoma music hi mhaka ku ha dj swi vula ku mina se ni fanele ni teka switiki ni ni ta ni ta tlhometela se ni sungula ku tlanga nexe ka ka ti-event ne ku va ku na dj to tala and ni believe ku ya tivana na tona so yi nga fika yi kombela ku ni tlangiseni ah no twa- no twa ku kumbexana sweswiyani swi vulaka ku a ku ri equipment ya yona Mu- twanani eh va ko dj jep va kumana na dj jep va nga byanga dj jep va endleni dj japan a ri stage manager mara stage manager loko za yi yi nana swi nga u kona laha yi pfunaka u kona loyi yan'wana no ri va ku ri mani like va a va tele vanhu lava ta kombela ku va endla ah mi nga kuma ku ri timhaka ta But at trust the end of futhi. the day ne event yin'wana na yin'wana yi fanele yi va na sound engineer Eh, so n'winyi sound- wa sound sound. engineer, N'winyi that's wa why ni ku- sound. that's why ni ku n'winyi wa sound a ku ri khalanga Ai, ai, tweni. ivi yi tlhela yi va na dj Mm. in case yo Ku- cater a ta munhu a ri hava dj so khalanga yi hava dj yo dj yo sound engineer okay so swi ri ta blame n'winyi wa event eke ke hi ku yena a faneke a hi nani eh so Because kahle what kahle did n'winyi wa Loloza? event What a did fanele a Loloza? kume dj ya event ku nga ri ku nga ri DJ Se- ya ya ya ya na Again, so- Khalanga mostly is a sound engineer and as a DJ at the same swi time vula ku hulu xongi Ya DJ siku le- siku nkarhi swi wa- ko- swi tikomba tano loko ku ri ku hi ya nga fika DJ Twanani. ku na nkingha. hulu xongi swi lava va tikumela dj cause kun'wana na kun'wana la va fambaka kona ni va tshama va ri na ku complain kun'wana na kun'wana tshama ma cheka ri ni ri va ta va timelo music a se va pin- va la ku fanele va kuma dj ke va ta va kuma timelo music a a a palms palms a ku sweswi tlanga va mani timelo music sweswi kun'wana na kun'wanyana Va ku ri kahle- timeliwa kahle, vo. va tshama va kha va timeliwa kahle kahle a mi va voni hulu mara xin'we xitori lexi ni nga xi twa ni a ku nga ri timhaka to yi timeriweni i think ve ra ku ri na hoyihoyi ehansi ivi va yisa lava ku ta kota ku va na ku twanana va hungusa music A yi nga Se swi lavi. se swi tikomba se swi tikomba nga ri se ku timbe music a vo va hunguta loko a ku tlanga xongi and then and then va wrong va move on, hoyi va hoyi fake. liya yi humelele loko va ri ku- ku cineni se va hungusa music ku ta kota ku va na ende control hulu xonga yi swi lava ende swi wrong ku loko hulu xonga mi nga ri mina yena mi fika mi zi ku yimbala i xitori lexi ndzi nga xi twa xin'wana legit because Eh, Ah, va va ku- yiphi. swi wrong ku loko vanhu va ka va nga yimina yena hulu va fika va ku yimbala xi- xi- xi- xibelani xa xikepezani swi nghena kwihi sweswo a va yi tshiki i ta la xa yona i ta la xa yona xexiya eh. so mara holy fiki tsala swi nga tsala swona eh. ivi ivi ivi khalanga brother i fika yi commenta ka post leyi ku fa ma byela holy ku vangani tu eh, ivi na holy ya hlamala na yini ku na mina va byele ku tingani tu tirhuketelana so so ku na problem ku ta bananiwa eh so ku na problem so mhaka nkulu timhaka ta ku a va a va lweli swa khalanga production swi endla hi kona mm. u fela ku ku na sinampaka mm. la vulaka khalanga production yo nyipi ya wena cause i vanhu lava nga le ku competeni ne ya a ta vuya loko swi ri tano ke xigazini ya so so namuntlha a hi na a hi na ta le xigazini ntsena kateko kwihi kateko Mm. a ni sure mara i a ku ri na- tanihi swi leswaku a ku ri na event ya dangerous oh waya u nga ri na n'wanuna ka event loko hi tlhela u tikuma u kha u pfuka a guest house xa mundzuku so na yena ku le kwini i nchumu loyi hi nga swi tivi ku ku endleke yini hi kateko Eh, mara a ri swi nga endla a ri gigintol mara ye gigini a ri gigini tolo eish se tichese ti le henhla ngopfu ka nga pfuka a ri vo vhali a ri ku tindhawini to To hambanahambana hambanahambana. Why? hi ku a kha a complain a nga na mali mara ni n'wana kha a dakwa tolo so mali leyi a huma kwihi? Ah, Why, xigazeni- Umakwe, a hi swi xigazeni tivi. ka tika xefe so i think titlambi ta ka gaza ni mm. at the end of the day a ku na ku khomana a ku na nchumu ka phothisaniwa ka yuzaniwa mm. ka phuxa no a fika henhla ka fika henhla n'wana n'wana ta endla leswi va swi lavaka ku na n'wana wa rikwerhu a nga sendeliwa meseji mm. ka ka ka segment leyin'wana mm. ya oh before mi ta kwalaya ni voni eh, yaleyo mi voni prince rhangani tolo na eh, president ben mayingani va share stage swin'we tolo va perform swin'we va perform swin'we va tlhe va hagana a ka gagaxi serious yeah leswi nga ta n'wi dyondzisa ku timhaka ta vanhu ni mi nga tingheneleli a va ri swin'we tolo mara a swi nga endleka kwala ku va na statement xi nga xi nga ta huma mara ku va na nghoma yi nga ta huma ya ku ri a kha a pembela xitejini u nga ni befo mun'wana so ni voni tatana dirock uh. ku ku vi na hoyihoyi yo karhi leyi va nga fika va kuma meseji wa ku huma eka manejara mm. ya mm, ya nqabza mm. ya lava va nga fika va ku ri va ri vi wrong ka mati ka maendlelo ma vona mm. ma ku analyza music na ku endla swin'wana na swin'wanyana um tatana dirocker ya mi vi rhongo ngopfu leswi mi nga swi endla swo famba analyzer music wa wa wa ncabza mi nga mi ya vulavula na yona mara mi right ngopfu ku ya podcast hi mhaka ku ri ka podcast as a content manager a yi zondi a yi hleli mi va kha mi endla ntirho wa n'wina mi fika mi vula timhaka pha leswi mi ti vonisaka xiswona mm. so hi ku tivana ka n'wina loko ku ri mi lava ku lunghisa vuxaka ni mi lava ku tsakisana va lava ku masajana ni um a va yi va swi endla kwalaya loko ku ri va lava ku ta hi ku masaja laha va nga ha ti na ntiyiso ni a va tshiki segment leyi a hi nga yi namba hi va ta hi pfala yi nga yi nga ha hleli yi nga ha hleli vunanga ku se ta na vunanga byo byo voyamela tlhelo rin'we byo voyamela tlhelo rin'we wa fana na mina ni ni ni ni n'wi fevha ngopfu ncabs mara mara lexi ni nga xi ni nga xi twisangiku ne Mm. loko ni heteleli cause a ni as as a producer eh ni hetelele ni kombiwa message lowu ya ku hi ta kota ku aligna Mm. as a team Mm. lexi ni nga hetelele ni nga xi twisanga i ku why ku ku sendeliwe message munhu wun'we ka team liya ya vanhu vanharhu no swi nga endleka va tolovele ngo ye the rock va ri tichumi ne kumbe ku ri ya nga ve- a nga na tinambara ende ta vona va ri ende ende xin'wani i think swi i problem loko u dila na munhu loyi a nga emotional ku fana na n'wansati munhu a nga vi emotional munhu loko ku ri ku na swin'wana ne u ya u ya vutisa then wa dyondza if u faneke u dyondza eh. but if the way mi swi endlaka xiswona you feel like swa mi tirhela ne yeah then continue ndlela yeleyo cause hi laha ni la ku fika kona mm. that's point number one ya ku a ni twisisi ku why ka vanhu lava vanharhu ku ya sendeliwa message munhu wa yi one mara va ri three. Ni twisisa ku David wa swi tiva, i chomi ya vo Nqambhi kumbe va va address-ana exihundleni a ni swi tivi. George a nge za a ni hlamusela ku David Mula David Davida Davida e. Davida i un'wana wa ti-analyst tin'wana ni nga ti twisisiku ne. wa hina eh, u analyza hi ku ku na vudyela byo karhi u tshama analyza swilo swin'wana ne ni swi vona ku ah, this I one vudyela. va n'wi xavile wa so my point i ku kumbexani va adiressani a xihundleni va correctana but i think david na yenge kumbexani a ni foni yaku no ni kume call ya so na so na so loko ku ri ku va addressa nini but that's point number one ya ku a okay ni swi before twisisi ku why kwalaho david u tshama a analyza music wa ncabza a vulavula hi wona a ndzi tshama ni ni Mi hlangana swona, swona, a ndzi tshama ni hlangana swona yeah so that's why hi leswi ni vulaka swona ku ri I, I, i think ka gaza ni Mm. he tried david a tried Mm. ku va yini analyst unfortunately u fika na hina la u tirhisa ti-emotions ta ku ri i munghana na vumani Mm. a ni nge vulavuli hi yini if u lava ku analyza music analyza music wa n'wana na n'wana Yeah, because no fear, no favor. The, the, the, the, one thing I understand, I think the rocker has been in music industry longer than most of the artists leti ndzi tivaka sweswi mm. ni vula njhani na i i munhu la nga tshama ngopfu na na na boto ya yena eh prince prince is very powerful ku hala nga ta phikizana prince hi mastering and and ku ndla music mm. as a whole a ni nga ku veka laha ni ku veka na prince ni ku ndla na ti-beat na prince ungefiki ka prince rangani so i think he's been in the music industry longer than anyone else loko ku ri ku mila ku ni correcta ni correcteni but i think eh u veka music longer than vanhu lava va n'wi attackaka sweswi most of them not nqabza ntsena so he knows music he knows u dyondzisiwini music mantwisa nyana the other thing i ku loko hi ri podcast a hi podcast ya munhu wun'we or vambirhi e podcast ya xichava loko hi analyzer swilo hi analyzer swilo hi kha hi analyzer swilo as a whole mm. and loko ku ri ku i criticism to me it's constructive ku na leswi va swi vitaka va swi vitanaka constructive criticism leswi u lava ku ni ku criticizer mara ni kha ni lava ku ku ndla yini ku ku phusha ku u va perfect mara loko u nga swi teki as eh, eh, eh, va rini constructive criticism u va na nkingha because u nge koretekeki ma ni twisisa nyana and the other thing lexi ni lavaka ku xi vula va ta swi tlhokovetsela vo va yisa lava loko se va ta va ta ndla episode ya vona i ku nqabza we've pushed him so much as a podcast we like we like him veri va hava nkarhi wo swi tlhokovetsela Yeah. va ha ku hlamula sweswi ya va ha ka- va va ha karhi wo swi tlhokovetsela oh so mo ni hetisa ke hi n'wi phuxi ngopfu we like his music there are a lot of loko ya cape episodes, town fambi na yena there are a lot of episodes leti nga valala music wa Atalonga. khavalala swa positive and we've never received any message wa ku heva for thank, Thank you so much. for ku va mi kha mi ni phusha the way mi ni phuxisaka swona mi valala music wa mi positively the way that you are to my understanding nqabza loko a ta ka podcast first time a nga tivi hi munhu ka team ya hina as a whole ni ngo loko ku ri ku ka team ya vanhu vo ringana fourteen a hi ri fourteen nkarhi loya u tiva hi munhu wa yi one swi vula ku a wu se za u breaker a point after that episode na na loyi a nga n'wi tiyisa na loyi a nga n'wi tiyisa cause na loyi a nga n'wi tiyisa u te hi someone is coming coming up na matiko ka marito malawo Then we did what we did. I'm not saying we are great, but we did our own thing lexi hi nga xi endla ku ndla ku yini hi n'wi ndlandlamuxa which is part of this podcast ku ndlandlamuxa yini magaza ti-artist anyone who has businesses and stuff loko u suka la you are someone mantwisanyana we did that hi vulavule kahle i've never received any message mantwisanyana Ni nga va ni wu kumini maybe after ti-event to karhi ku i danki ku va hi fambe swin'we hi khense hi fike kahle but a ndzi tshama ni kuma message pertaining music wa yena ku hey guys you've pushed me so much you've made me to be popular or whatever i don't know ku swi vuriwa yini but a ndzi tshama ni kuma message or any of the hosts na n'wina he mudaka mi tshama mi kuma message i don't think mi tshama mi kuma message wo loko se hi vulavula hi music u humese loko a humesa hi ye ka event ya yena a african chef ne yeah. hi ye ka event ya african chef hi fika hi sapota hi vulavula hi music we pushed where we could loko a humesa you posted i remember vanhu vo tala va poste nkarhi lowa ku ri na kate a nge seza a tlhelela kaya she posted she pushed vanhu vo tala hi phuxini andwisanyana but when it comes to loko se hi fanele hi hi vula ku laya hemfo a wu tirhangi kahle

we can still do it on a public platform again ku loko u va na xi xa wrong hi ku hi ku byela ku leswi a swi wrong loko ku na swi swa right hi ku byela ku swa right because this is the only platform we have to talk about that mtaka and, and, and, and again ndzinduka na hina loko hi sungula segment leya timene na ra butisana mm. a ku ri na vanhu va vulaka mi nghenelela ngopfu vanhu mi nini nini nini ende hi swi tekini today ana a swa ha talangi hi twa vanhu va kha va ku ya se no a swa ha ri kona so not all the time loko vanhu va ku a xilawula ku xi endleni hi ndlela ro hi ndlela ya kahle mm. u nga ta swi teka as if va against wena mm. not all the time so sometimes ne swi right ku ri u yingisela nkarhi wun'wana loko va ku va ku na va va va ku byela swo karhi ku ri u ta kota ku va a better version of yourself mm. matwisisa ende eh, no believer ku ri nabza hi un'wana wa vanhu lava faneke a swi tiva ku ri a hi nge tshuki hi ve against yena no eh, na siku na rin'we a hi nge geni nge tshuki va against vanhu lava hi nga tshama hi tirha na vona how come hi fanele hi va against munhu loyi nga tshama hi tirha na or loyi hi tivaku hina hi tirha na yena anytime loko hi n'wi lava ha n'wi kuma we are not against we just think or oh, vayisela va vo yo twa i nga ri eh, leswi ngoma leyi nga bisiwa swona a ku nga ri swona leswi va expect swona mm. and they expected it means they expected more from you manitwisa nyana ene hi ku ya leswi ni nga hlamuserisa swo dero ka munhu la nga va ka music long so he may have some understanding loko swi ta ka timhaka ta music mina ni nge vuli ku fika kwalani because i'm not in the music industry mina ni to valolela ku yini that was not it was not aimed ku ri hi ku ve ho ku crusha it was aimed to say okay tweak mm. as we've done it on a public platform loko hi ku nyika ti-flowers we can still do it on a public platform again daka xo pfala maxava mi ni kombe ku tlhele kara hi le kara ku na ku na hungu la eh. swi na mpaka u hlamulini na yena u ri eh. a ku veri ku tin'we sound a kara mina ni ri a ni ri limpopo mara veri swi na mina eh mara leswi ni nga hlamusela swona ku ri eh a ti kumani a ti kumani khalanga production yi yo fela sweswi swa ku yi na vudyelwana na mani na sina mpaka va le ka production ya yin'wana eh. and the leyi ku nga tshama ku na competition yo karhi i remember a ni hulu phela a ti teka yi ri big ku tlula vanhu hinkwavo hikuva yi tele voni a ku ri amos resort hmm. so laha va nga fika va compare va fika ku ka lona lomi la mani se vihulu yi kuveke yi khomperiwa na vana ivi vanhu va vheta koke xap va ya va vhota sinampaka va ku ha loyi un'wana hi n'wi laha tswatsi luya se u ri kombe ku va n'wi va huma ka yena cause ya nga na kokwana va n'wi twela ye mm, mm, a mm. yi n'wi tweli a yi n'wi tweli no so no a fanele va swi twisisa hulu i munhu un'wanyani wa ku ri um va gudi ngopfu hi ku laha thexini ende yo all the time va tshama va va nga khomiwanga kahle ne mandwisi e ndza tsundzuka lembe rin'wana va tshama va ku mina na mugobozi hi va la ku hi khomisa hi ta khomiwa Mm. ya ku ta maloyara ni va ka hulu mara maloyara hi ku hi na mona ka swo swo swo hlamarisa sweswo mara na ivi yi ni blocking phe hulu mina yi ni blocking mina ti-post ta yona ni ti vona hi van'wana loko va- va va screenshot ni va ni sendela ma vona Ne. so i munhu loyi a tirhisaka ti-emotions Ti-emotions. mara na swi twisisa i n'wansati so that's why u kuma ku ah you know no xin'wana xin'wana ne Xo hetelela hi vheta hi pfala i ku podcast i podcast loko ku na timhaka ti humelelaka swi endla ku yini hi vulavula hi tona hi nge tshami hi nga vulavula hi podcast Yeah, i yeah. journalism Yeah. so loko so loko u twa nga ri hina laha hi ta hi ta vulavula hi wena hi ti ku vulavuleni hi wena hi le ku podcasteni loko ku ri ku u na ti-emotions tshama na tona loko za ni huma lana ni Eh. na rivala ku na hungu exactly so Na rivala. podcast the podcast it's a journalism space loko ku ri na hungu ri humelela ku hi vulavula hi rona hi nge tshiki ku vulavula hi mahungu a hi voyameli tlhelo hi hlaya leswi hlayiwaka that's why mi hi vonini hi hlaya ti-comments un'wana ku heta ku hlaya comment ya sina mpaka it's not something that we say it's something that you guys say and then we come and talk about it Yeah. dango thank you so much for joining guys mara swo vula hulu ku hamba xibedlha xikepezani swi wrong Swona.